Dabaralar döwrebaplaşýar. Ony garra galmasyn, ýeke-täk kel şou men pälwan şeýle. Ýigitler, biziň restoranymyň şu tarapynyň ýagtysyna oturan lýustra ýaly oglanlar bar. Görnükli şoumen Pälwan Muhyýew barada gysgajyk maglumaty size ýetirýäs. Pälwan Muhyýew. Bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň dekabr aýynyň birinde Aşgabat şäherinde dogulýar. Aşgabat şäheriniň ýigriminji orta mekdebini tamamlaýar. Häzirki wagtda Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby. Şoumen kärini iki müň on bäşinji ýylda başlaýar. Maşgalaly, häzirki wagtda bir ogly bar. Aýdalynyň bu gezekki sanyny paýtagtymyzda meşhur Şabaz kafeteriýasynda ýazga geçirýäs. Aýdalyny Eser Film hem-de Nara Graphics ýazga geçirýär. Hemmäňize salam aýdaly ýene-de siziň bilen biziň bu gezekki myhmanymyz meşhur görnükli şoumen Pälwan Muhyýew. Meldanjan hoş gördük. Hawa seni hoş gördük.
Sag boluň.
Näli gowmy ýagdaýlar jan saglyk. Şükür ganymat Meldan. Bu günler näme täzelikleň üstünde işleýäň?
Bu günler Ata Watan ýyldyzlary atly gepleşikde nesip edenden göni ýutubdaky Ata Watan TV kanalymyzda paýlaşýas. Bagyşla seň gepleşigiňde öz gepleşigimi reklama etdim ötünç soraýan. Ýöne näme täzelik diýen soň soradym. Galyberse-de. Ýöne tam seň gepleşigiň görüňde bir hili meň gepleşigimi görüp oturan ýalymy bir hili? Hawa.
Dogrusy dogry aýtmaly. Aslynda seň gepleşigiňden ylham alyp etdim şuny. Içinde hem rubrika bolsun, hem sorag-jogap bolsun. Bu günler bar işimiz ýaňky şol sýomka. Oduk-buduk aladalar bilen haýdap ýörüs. Tüweleme.
Mundan beýlägem üstünlik arzuw edýän Pälwan. Sag bol.
Öz saýlan käriňe. Hawa. Özüň höwes edip geldiňmi ýa-da tötänden geldiňmi? Bu bagra Merdan tötänden geldim aslynda. Iki müň on bäşinji ýylda birinji gezek men şu hünäre gelşim. Aslynda men öz hakyky hünärim kompýuter inženerdi. Aslynda kompýuter inženeri, web dizaýner, dizaýnerdym. Bir sebäp bilen ol işimi taşlamaly boldum. Ýaňky ugrumy çalyşdym, hawa. Ondan bir gün öňki işdeşleriň biri öýlendi, toý etdi. O toýda-da bir kärdeşimiz gürläp durdy. Ondan halypalaň biri aýdym aýdyp durdy. I men öňki işdeşlerim bilen gürlemäge çykdym. Çykdym, ondan goşgy aýtdym, neme goşgyny. Entek sadalykdan zyýan çeken ýok. Hiç hili diktorski gürlemek, äheň zat ýok hiç hili. Maňa serpaý ýapdylar. Bir mata bilen ýüz manat berdiler şonda. Şo günem niýetime düwdüm. Men dikdim olary diýip. Hawa. Öýe geldim Merdana. Işsizräk ýatydym-da, toýuma-da bir bäş aý, dört aý galypdy. Birazjyk bir ýagdaý nemeräk boldy gara. Finans tarapdan kynrak boldy. Aý, saňa ýalan, maňa çyn bir hepdäň içinde dikdir boldum diýsem. Tüweleme. Hawa.
Garyndaşlarymdan disk çöpledim. Onda-da Mergen agaň gurulýan toýlary bardy. Şol halat serpaý berýänler üçin gyssanypsyň-da. Baş halat ýok.
Sentýabryň on ýedisine-de toýumdy. Sentýabryň on ýedisine toýumdy. Şoňa çenli, aý, gowy, nesip edenden, boldugyndan haýdap başladym. Ýöne aslynda men tötänleýin başladym bu käre. Tötänleýin. Başda wideomontažçy boljakdym. Olam bolmady garaz. Äý şeýdip näme? Şo ýyllar seni Laýynyň üsti bilen tanaýadym. Hümm. Laýynda her hiljek Frazalary. frazalary goýýardyň, wideolary paýlaşýardyň, adamlar bilen garpyşyp alýardyň, Indi gyrlyşyp. men saňa aýdaýyn, Merdan. Aslynda şu wagt şony goşjakdym şo temany. Ýaňky dört aý diýdim-ä. Indi temany uzaldyp oturmaýyn diýip aýtmadym. Bolýa ýeri gelse aýdyp bereýin. Aý öwrenip başladym indi adam pahyr özüňi tanadasyň gelýärde. Bir adamlaň seni tanany isleýäň nätjegiňi bileňok. Ondan laýynda bir akkaunt açdym Pälwan Muhyýew official diýip. Aý munda da anekdot paýlaşyp görýän, wideo paýlaşyp görýän bolan ýok. Görýän ýok diýýäň.
Görýän ýok.
Aý bolýa garaş entäk dur diýdim. Ondan Tma sunga dälem diýip bir akkaunt açdym. Atabaý halypaň çorny bel surat durýardy ýadyňa düşýär. Aldym-da, muňa täzelikler goýup başladym. Türkmen sungat älemindäki täzelikler, aý, klipler, arasynda prikol wideolaram goýýan. Her hiljek wideolaň ýaňky çykmagyna sebäp bolan mendirin başda. Hawa. Aý, nähili, ugradýarlar maňa. Menem alyp paýlaşýan. Häzir aýdaýyn. Haýsy wideo diýseň, ol ýok bol diýip gygyrýandyr, bilýäňmi? Halypa. Ahmet Buldo.
Hawa, ana şo wideony maňa tomaşaçylaryň biri ugratdy. Ýaňky podpisçiklerimiň biri. Menem paýlaşdym şo meň akkaundymdan ýaýrap giden wideo şol. Ýa bolmasa ýene şon ýaly fanardan kän. Onnoň Sen ýöne görýäňmi Ahmet buldogy galdyrypsyň şo wagt özüň galmalyň. Aýtma aýtma.
Aý şeýdip otuz alty müňe dagy bardy bul akkaunt. Otuz alty müňe zada bardy soň muny ýenede Pälwan Muhyýew official etdim. Onnoň şo wagtlaram toýum köpelip başlady. E, maňa ýazýarlar, Sen kim zat? diýip. Menem diktor oglan diýen bolýan, şoumen diýen bolýan. Şoumen boljakmy? Ýaňy başlan oglan bar orada. Aý, onnoň Yslam diýip indi şu bada gowy dostlarymyň biri boldy. Bu jaň edýär maňa, Agam, salowmaleýkim. Waleýkimessalam, bir toýa gürleşjekmiň? Aý, gel, plan-plan, bismydan. Bul asyl maňa gymmat diktorlaň bir ýerdire gidip ýör ekeniň. Men muňa diýen summam astynda öz gidýän bahamyňam iki esesini diýipdim-laý. E, agam şu wagt pylança diýenem bolduň, äkitjekdim o zat. Ondan diýdim, hä, znaçt, çalaja tanalyp başlap durun öýdýän zat diýip. Aý, soňam näme, Instagrama geçildi, imo geçildi garaz, laýynam galyberdi şeýdip.
Ine Pälwan diktor, alyp baryjy, e, şowmen, tamada, ne şular barada. Awa. Içginräk gürrüň edäýeli.
Bolýa.
Eee, Diktor bul okaýar. Diktuýt. okaýar, eline berlen teksty ýa-da ýat tutan sözüni diktowat edýär, onuň bir lagzy bolýar. Düşünýäň? Alyp baryjy, ol hem diktoryň bir görnüşi. Ýöne azajyk bir goşýar, alyp barýar, erkin görnüşde. Tamada bul köne gruzynlaňmy, bilemok, edil ermenileňmi, haýsy halkyň sözlügine men dogrusyny dogry aýdaýyn, bilemok, şo döwürdäki tamadalar. A biziň türkmenlemizde-de aslynda tamada bolan olara ozanlar diýipdirler. Hem özi çalýar, hem düzýär, hem aýdýar diýilýär-ä, şu ozan. Biram o döwürde tamadanyň we diktoryň ýerini tutýan suhangöýler hemem derwüşler. Derwüşler bolupdyrlar. Obadan oba aýdyp, ýaňky goşgy aýdyp, ýene edip bäş manat alýan ekenler. Indi şoumen diýilýän adam nägilek bolýar? Ol hem toý alyp barýar, hem şoular, hem konsertler alyp barýar. Onuň esasy talap edilýän zady başardygyça, boldugyça köpräk dil bilmeli, köpräk dil bilmeli şoumen. Ikinjiden märeke bilen gaty dogry işleşmeli, üçünjiden ssenarist bolmaly şoumen. Indi öz käriň bolansoň ýöne öý otur diýme, hakykatdanam iň esasy şoumen improwizator bolmaly. Ene. Iň esasy harakterleriň biridir şoumeniň. Aha.
Ene şeýle.
Diýmek, şoumen improwizator bolmaly. Şeýlemi? Da. Indi Pälwan, biziň bir täze rubrikamyz bar. Tak.
Ene, ol seň hakykatdan hem improwizasiýaňy barlap berýär. Aha.
Ol rubrikaň ady bolsa Bildirme. Gitdik. Häzir Pälwan, sen iň bir gowy görýän adamlaryň birine jaň edýäň. Tak.
Jaň edýäňde, şoň bilen hem bolýar bir temany bereýin saňa. Sen şoň bilen Bir aýdaly sen bir reklama alypsyň. Reklama iş boýun alypsyň. Şoň bilen şony e, ýerine ýetirmek barada gürleş. Jaň etjek adam. Hawa, hawa. E, tema açmalyda. Ondan şol gürleşip otyrkaň, men saňa 20 sany jümle taýynladym. Gürleşip otyrkaň, men şo jümläni saňa görkezýän, senem 5 sekundyň içinde Şol aýdyp oturan temaň içine şony goşup gitmeli. Düşündim. Şo boýunça gürleşmeli. Eger şerti ýerine ýetirip bilmeseň, 5 sekuntda ýerine ýetirip bilmeseň, iň gowy görýän dostuňa jaň edýäň-de, gaýdyp meň bilen gürleşme, jaňlaşma diýýäň. Ýetirip bilsem?
Bolýar, men diýýän. Iň gowy görýän dostuňa jaň edip, ýaňky aýdanyňy edýäň. Bolýar.
Şert. Kabul. Kime jaň edeýin? Tapawudy ýokmy? Tapawudy ýok. Tak. Kime jaň edip bilýäň? Şaja jaň edeýin.
Iň ýakyn görýän adamyň diýdiň. Jigim Şaja. Näme, kafe açmaly diýdiňmi? Reklam rolik alypsyň sen. Kafe reklama rolik, düşündim. Daway.
Alo. Şaja.
Alo, Anna, gowmy? Aa, nirde o?
Öýdele. Näme işleýäň? Aý, oturýan şu an. Seret. Näme? Bir reklama rolik bar sadja. Aha.
Onuň kafe, kafe bar-a. Awa. Näil boldy diý, men gaty erbet ajykdym-da, ýaňky kafe bardym. Olaram aý diýdi, boldy, geleniň gowy boldy, bir rolik düşüreli diýdiler. Awa.
Ýöne seň adamçylygyň ýok eken sadja.
Meňkimi? Oho.
Näme üçin diýip, men bir gün seň bilen aw geçjek nesip bolsa, awa gitjek. Şo taýda kafeň roligini düşürip berkägem aýdym aýtjak nesip bolsa. Sen öýdem şu wagt? Awa.
Derrew aýnadan seredip gör. Seret bol bol bol, seretdiňmi?
Oý etýäňmi? Ýok, çagaň gülküsi barmy öýde? Jelilmi?
Awa.
Eý, ýa doňdurma iýjekmi?
Hä?
Seret. Ýaňky kafeň içinde gül dessesi bolmaly. Emem köwşümiň könelýän ssenariýasy boýunça bir şo ssenariýa boýunça sýomka etmäni küýsedim-dä, düşünýäňmi? Ýöne saňa bir teklip bar. Sen özüňdäki beýleki telefon reklamaň bilen meň kafe reklamamy obmen etjekmi? Gülme çykdy diýseň, gülen-ä ýok, o daşda näme bolýar eken? Salowmalikim men Pälwanow tanamadyňmy. Ýa talim bol näme bolýa. Kelle peje degdilaý diýip diýýäňmi. Sakgy çeýnejekmi? Sen gysga aýdaýaňam a. Ýoklaý e neme düýn aýdaýyn diýip ýatlanç aslynda seni düşürjekdim ol rolige semräpdiňlaý bir hili barha. Ýöne seresap bol semizlik gowy zat däldir. Aslynda kafeni reklama edenimizem gowy bol ikimiz bir zatda hede söwda etmeli la jaja. Aý Zatolyň saçymy bara temiz bolsun.
Neme? Ba tanyş bol diýip bir gepleşigem barla hiç wagt şon ýalyrak bir gepleşik sowam ketmelimi şu wagt begenjimdenem uşşak bolýanda men bir hileklä işdem ugruna bolýa. Bolýa o zatlar hiç la ünsüň jemle seret ýaňky kafeň reklamasyny nädip etip boraý.
Ay sen öp da reklama. An bolýa men bir öýe baraýyn anana arkaýyn gürleşäýeris. Diýdimi?
Berekella. Öňde şoň üçin jaň etdim ben bolşuna.
Jaň ederine.
Ha? Jaň ederine bolşa. Da.
Bolýa.
Nätdi?
Men utundym ha. Boldy.
Näme gürleşdik? Iň gowy görýän adamyňa jaň edip sögüş. Iň köp gatnaşýany kim?
Bäşim.
Öňünden dilleşmediň dä, Merdan? Ýok, ýok. Çynyňmy?
Çynym.
Bolýar. Onda seret, dur, dur. Bäşime jaň edýäň. Sesiňem ýaman agras bolmaly. Bäşim, sebäbini sorama, gaýrat et. Şu günden başlap maňa jaň etme. Indi ikimiz dost däl. Bolýa. Şu günden başlap maňa jaň etmedi. Şerti üýtgedäý ýa. Ýok.
Özüň teklip etdiňä. Özüň teklip etdiňä. Bäşim aga gaty görmersiňdä, sýomka barsaň görüp düşünersiň nämäň nämedigine. Eý dost jan beýnini gaty görme. Men blutularmyka öýtdüm bolýyn ana. Hä, Bäşim. Bäşim aga. Bagyşla meni. Oýnuň şerti şeýle.

Dostjan salawmaleýkum.
Waleýkum assalam. Bu merdeli. Hey dost. Gaýdyp şundan meýle jaňlaşmaýarlar ikimiz.
Näme üçin? Ýa näme üçin diýip soramasana.

Jaňlaşyp al diýse indi bak üstüne bak diýär. Ya hakikat bilesi gelen o ya. Ya yo sama diýemka. Oo.
Ne ila?

Bu rubrikada gynansagam meni dostum bilen sögüşdirdiň.
Agam bagyşla. Görseň düşünersiň. Alaç ýok. Ýerine ýetirdiň.
Sagja bol. Minnetdar. Ilkinji gezegem rubrikany seň bilen ýerine ýetirdik. Elbetde. Köp sag bol.
Minnetdar.
Aýdaly, sen biriniň toýuny sowduň. Soň birnäçe wagtdan ýene-de şol maşgala seni toýuna tutdy. Bardyň welin, şol oglan täzeden öýlenip otyr. Şul ýagdaýa sen nähili garaýaň? Şo ýaňky birinji öýlenen oglan ýene täzeden. Täzeden öýlenýär. Ýene özüni jikdir.
Hawa, ýene-de seni tamada edip tutupdyrlar. Gynanýan.
Gynanýan. Ikinji gezek. Şo maşgala ikinji toýa baraňda Merdan ine şo maşgalaň daganyna gynanýaň. Hum. Birinji gynanýan zadym şol. Ýöne käriň näme etjek. Käriň toý alyp barmak bolsa seni şo toýa alyp baraýmaly, alaç ýok. Ýene-de şo öňki-öňkülik. Indi şu şeýle ýagdaýda jemgyýete näme maslahat bermekçi?
Seret Merdan. Esasan ýaş çatynjalara. Ýaşlara.
Bu durmuş. Belki entek öýlenmedikler bardyr, halaşyp ýörenler bardyr. Şolara maslahatyň nähili? Gelnim bilen arada seni-meni etdik. Aýdybereýin-aý şu zatlary. Hawa. Gelnim bilen arada bir seni-meni etdik. Nämäň üstündedir öýdýän? Nämäň üstünde?
Gaýyn bilen gelin gatnaşygynyň üstünde. Men edil näme bolanyny giňişleýin aýdyp oturmaýyn. Oňuljak zat. Şunýaljak zat. Mysal üçin aýdaly elimize otly çöp alyp şeýdip neme edipsoňam öçürip zyňýaň-a. Biz üçin näle ownuk zat, ol hem şon ýaly zat. Biziň gözümizde. Ondan öýe bardym, gelnimiň ýüzi eýýäm bildirýär-de öýde bir waka bolup geçenini bildirýär. Näme boldy diýdim. Aýtmady. Soň aýdyp berdi açylan, aý plan boldy, plan boldy, şeýle boldy, şeýle boldy. Özem ownujak zat. Indi gelnimi gürletseň-ä gelnimiňki dogry, ejemi gürletseňem ejemiňki dogry. Indi muňa sesimi çykarmadym. Şunýalykda meň edýän herekedim näme? Hijem goşulamok. Aýallaň özleri oňşarlar. Biz erkekler giňräk bolmaly şo taýda goşulyp, ejeň ýanyna baryp, ejemkilik diýseň gelniň gaty görer, a gelniň ýanyna baryp, gelnimkilik diýseň ejeň gaty görer. Tim bole men ýaly entäk bölek çykmadyk oglan üçin. Aradan iki gün geçdi. Ýene şo tema bir azjyk gozgaldy, zat etdi. Iň soňunda indi men aýdaýyn nara netijäni soň gül ýalak bolup gitdi. Asudalyk bolup gitdi. Birinji bilen, ine, şu temada aslynda aýrylyşmaga näme sebäp bolýar bilýäňmi? Aýrylyşmaga birinji sebäp bolýan zat maşgalanyň daşyndaky adamlaryň maşgala girmegidir. Goşulmaly däl-de. Goşulmaly däl. Gyzyň eneatasam goşulmaly däl, ogluň eneatasam goşulmaly däl. Men gelnime hemişe aýdýan zadym, Şu ikimiz sögüşemizde öýüňe baryp aýtma diýýän. Ikimiz sögüşsek bir hepdeden ýaraşarys. Ýöne. Ene-atalarymyz sögüşse, olar ýaraşmaýar. Bir ýyl, iki ýyl, üç ýyl gidýär şol. Ol bir durmuşdyr bu. Ejeň saňa eýt diýer, beýt diýer, akyl berer. Ejeň hemme berýän akylyny diňleme diýen. Olar sebäbi uly adamlar. Şu ýanyp barýan ody alawlatmak aňsat zat. Gaty aňsatdyr. Üstüne çala bir benzin sepseň, ýanar gider ýaňky ot. Şony söndürjek bolmaly. Aýal doganlarymyz bar, doganlarymyz bar. Arasynda sende-de bolup bilýändir, dogry dämi? Aý, seň gelniň pylan etdi, seň gelniň pylan etdi, seň gelniň eýtdi. A-how, sen eýýäm bölek çykdyň, bar öz maşgalaň bilen bol. Goşulma şu maşgala. Ine, şuny diýmäne bize ýüz gerek, ýöne diýibilemzok. Düşýäňmi? Olar gaýtam beý diýmeli, olar gaýtam ýanjak bolýan ody ýapmaly. Söndürmeli. Söndürmeli, köşeşdirmeli. Ejesi bilen gyzy gürleşende söndürmeli bir agajyk. Hawa. Hawa, o saňa eý diýipdir, hawa, o saňa beý diýipdir. Hawa senem eýt, senem etmeliä şo zady, iýjem etmeliä. Netijede näme bolýar bilýäňmi? Netijede şo taýda bolaýjak zat, är bilen aýal aýrylyşýar. Aýrylyşýar. Netijede näme bolýar? Bolýa, erkeg-ä öýlener. Aýalam durmuşa çykar, mysal üçin. Çaga kösenýär. Aralykda çaga bar, şo kösenýär. Şo ýa ejesiz ýa kakasyz öýdýär. Çagany ýa-o ýetim galdyrýarlar-da. Hawa. Kakasyz dolanýar. Hawa. Ýaňky toýda köplenç bir gowy barýan bir nemem bar, frazam bar, şony aýdyp berýän. Omar Haýýamdan sorapdyrlar bir gün, ýani özem köplenç gudalyň zakazynda aýdýan şuny. Mysal üçin, guda myhmanyny çagyrýar, sazy gurlaýan-a. Gündogaryň beýik akyldary Omar Haýýamdan sorapdyrlar bir gün, Erkek bilen zenanyň sögüşmän ýaşamagy üçin näme gerek? Onda akyldar jogap beripdir. Erkek bilen zenanyň sögüşmän ýaşamagy üçin erkek biraz kerräk bolmaly. Aýal biraz körräk bolmaly. Onda näme üçin diýip sorapdyrlar. Akyldar ýylgyryp jogap beripdir. Bu bir durmuş. Durmuşyň her hili kynçylykly ýollary bar Merdan. Her hili düşünişmezlikleri bar. Ana şol ýollarda erkek adamyň hemme edýän hereketi zenan maşgalanyň gözüne ýaramaz. Zenan muny görmediklige salmaly. Azajyk körräk bolmaly. A zenan maşgalaň hemme aýdýan sözleri erkegiň gulagyna ýaramaz. Erkek muny eşitmedikge salmaly, samsykdyramaly, kerräk bolmaly. We biz arzuw edýäs, goý erkeklerimiz kerräk bolsun, gyzlarymyz körräk bolsun, bir agzybirje ýaşasynlar. Menä şoň üçin Pälwan şu gelnime bara öýde iş etdiremakda. Özüň edäýeň.
Özüm edýän utandyrýan goý utansyn. Hawa. Dogry dälmi. Rezultaty näme. Ýa ondan näme bir bir bendäň olam bir bir bendäň çagasy ony alyp iş edip bolmada. Gorkamak ýöne sylaýan. Gorkamak sylaýan o.
Sag bol brat.
Näme diýýärä Kerim Guranipesow-da bar. Müňlerçe öýleriň günün bulaýan gelniň ejesi ýa-da bajysy diýýär. Hawa. Şonuň üçin hem gaty dogry belläp geçdiň. Ene-atalar ýaşlaryň arasyna goşulmaly däl. Goşulmaly däl, goşulmaly däl. Biz ýaşlara aýratyn men ýüzlenýän şu taýda. Ýaňky Ýaňmyr durmuş guranda aslynda bu toýdan soň psihologlar aýdýarlaý şony ýalňyşmasam. Är bilen aýal toýdan soň diýýär alty aý ýaşaýara aýrylyşman. Aýrylyşman alty aý ýaşasa, şondan soňra aýrylyşmak ähtimallygy ýetmiş prosent azalýar. Azalýar. Hawa, näme üçin? Alty aýyň içinde biri-biriniň harakterini öwrenýärler. Ýaňky gaýyn gelniň, gelin gaýynyň harakterini öwrenýär. Düşünýäňmi? Şonuň üçin diýjek zadym, täze maşgala gurýan nowjuwanlar, Sögüşäýseňiz, düşünişmezlik sebäpli sögüşseňiz we bu bolar sizde, wakaňyzy öýüňize ýetirmäň, gelinler. Siz bir-biriňizi sögüşseňiz, ýaraşarsyňyz bir hepdeden, ýöne ene-atalaryňyz sögüşse, ýaraşmaz, bu gaty uzaga gider. Giň boluň. Oglanlar! A size diýjek zadym, hiç wagt gepe gitmäň. Hiç wagt gepe gitmäň. Daşyndan gelýän gepler bolup biler-ä, Aowa seň gelniň eýle, seň gelniň beýle. Sen öz maşgalaň bilen bol, men öz maşgalamy özüm çözerin diýiň. Ine, şunda agzybir ýaşarsyňyz.
Şonuň üçin maslahata eýeriň.
Durmuşda uly tejribe gazanan oglandygymy saçymdan hem bildirýändir-ow diýip.
Pälwan, indi söýgi temasy barada söhbet açaly. Ilkinji söýgi. O. Sende bolupdymy?
Boldy.
Ýatlap bilýäsmi?
O bar-a Merdan nähili sene? Okuwçy wagtymdara-ow. Şuny eger meň klasdaşlam görýän bolsa, kim hakynda gürleýänimi göni bilerler. Sebäbi şu adam, indi bir toý-märekede mugallymlarymyz bilen gabatlaşsak ýa klasdaşlarymyz bilen gabatlaşsak, göni soraýarlar. Özüm şo ýagdaýlary soraýarlar. Edil adyny tutasym gelenok. Diýýän, olam biriniň maşgalasy. Boldy. Ýöne bir zada göz ýetirdim. Men aýrylyşamda-da gynandym oň bilen. Ol durmuşa çykanda gaty gynandym. Men öýlenemde o gynandy. Nika adam berkleşdirýän eken. Men şoň üçin arada bir wideoda diýipdim-ä, hakyky söýgi nikadan soň başlaýandyr diýip. Eýýäm o wagtlar edil simpatiýa zadam bolmasa, Belki ýaşlygyň ýelgindedir, kim bilýär. Ýöne şu wagt-şuwagtlaram ýatlaýar. Gelnimem bilýär ony. Ýa gelnime diýýän, gyzymyz bolsa adyna şoň adyny nakarys diýýän welin, hawa! edip gülüp goýberýär, näetsin. Alaçsyz hawa diýýärmi ýa razy bolup hawa diýýärmi? Gülüp hawa diýýär.
Bä, dakmajagym bilýär. Dakamsoň şol öýe girip bilmejegimi bilýär şoň üçin. Hawa. We bolmagy geňem däl ol. Islendik adamda-da bolup bilýär. Sende-de bolandyr, mende-de boldy. Didarda-da bolandyr. Ýo, mende bolanok.
Beý diýme, geýinje bol ýöne.
Mende bolanok. Hawa. Umuman şon ýaly etmeli-da. Boldy. Indi şu wagt ýatlaňda nähili bolýaň? Ýa başga birine bolup geçen ýalymy, nähili? Priýatnyý.
Priýatnyý çuwstwo diýilýär. Ýakymly duýgy-da. Men käwagt arasynda gabatlaşýanam, şäheriň içinde, ol daş ýerde däl. E, salam diýýän, olam salam diýýär. Boldy. Ilkinji söýgüňi ýitireniňe gynanýaňmy?
Ýok, gynanamok. Ýok, elbetde, eger ilkinji söýgim bilen gowuşan bolsak, gowy bolardy. Ýöne nesibe, näme etjek nesibe?
Pälwan, üns merkeziňi nämä gönükdirseň, şol bolýan eken.
Hawa.
Aýdaly, üns merkeziňi gowulyga gönükdirseň-ä gowulyk bolýar. Hawa. Şony erbetlige gönükdirseňem erbetlik bolýar. Hawa. Şu aýdýanym bilenem razylaşýaň, şeýlemi? Gaty razylaşýan, hawa.
Aha.
Neme-dä seň diýjek bolýanyň? Bu ata-babalarymyzyň sözi bardyr, Ýagşy niýet ýarym döwlet diýip. Şol, başga hiç zadam däl. Gowy, neme aýdyp beräýin-le ýeri gelende. Aýt, aýt. Saidmyrat Dawletow diýip bir biznes-psiholog bar. Görýän tomaşaçylarymyz biznes bilen gyzyklanýanlar bar bolsa arasynda bilýändirler. Saidmyrat Dawletowyň Strategiýa myşleniýa bogatawa i biednowa çelaweka diýip bir kitaby bar. Şuň içinde şu wakany gürrüň berýär. Bir adam bolsun diýýär. Ýok, iki adam diýýär. Birisi biznesmen adam, a biri bolsa daýhan bolsun diýýär. Bul ikisini alyp bir obaň içine goýberiň diýýär, a bu obada hiç hili siwilizasiýa, siwilizasiýa ýok diýýär. Tehnika, tehnologiýa. Hersiniň eline-de ýüz dollar beriň diýýär ýaňky adama. We şu ýüz dollar seň bir aýyňa ýetmeli diýiň diýýär. Olar näme ederler bilýäňmi diýýär. Daýhan adam ýüz dollarynyň gün güne otuz güne bölerdi ýa günde üç dollardan ýetýä ony üçe böler irden abed agşam bir dollarlyk nahar iýmeli aýyň ahyrynda on dollar artyk galýar onam ýygnardy ýa sandygyna goýardy ýa a biznesmen näme ederdi ýa biznesmen giderdi ýa şoň on dollaryna üç günlük özüne nahar alardy ýa Togsan nollaryna obaň içinden kartoşka satyn alardy-ýa daýhanlardan. Onam çeşmede ýuwardy-ýa. Bizem o ýoluň gyrasynda geçýän şäherli maşynlara gymmat satardy-ýa. Netijede näme? Netijede ýaňky daýhan adam ýüz dollaryny bir aýa ýetirmek hakynda pikir eder, a biznesmen şo ýüz dollaryny köpeltmek hakynda pikir eder. Üns merkeziňizi nämä gönükdirseňiz, ana şolam giňeýändir. Indi bu ýöne bir mysal, bu biznes hakynda. Üns merkeziňi nämä gönükdirseň, mysal üçin, men özümde bolup geçse, geçen ýyl däl-de, öňki ýyl bolan zat. Daşyndan birazajykka biznes boýunça neme etjekdim, biraz tejribäm ýoklugy sebäplem bolmady. We üns merkezimi diňe şoňa berdim. Hakykatdan hem şony ösdi, ýöne belli bir nokada gelenden soňra menlik däldigini bildim-de, şol işi aýyrdym. A oňa derek gapdalyndaky proýektlam galdy. Gepleşikler, reklamalar, ýene gara görler. We bu nähilek boldy? Birki sany kärdeş dostum, iki-üç sany kärdeş dostumyň agzyndan eşitdim. Eý, şu günler Pälwan hiç zat çykaranokla-aý. Pälwan şu günler hiç hili täzelik edenokla, ine şu gürrüňi eşitdim. Düşünýäňmi? A soň näme etdim? Aldym-da onymy aýyrdym-da ýene muňa berip başladym. Ýene-de gepleşik, reklama. Hakykatdan hem ýene klient köpelipdi. tutdy. Üns merkeziňi şuňa gönükdirýäň. Ýaňky diýilýändir, bir elde iki garpyz saklap bolmaz diýýärler. Ine şuň mysaly şol. Saklap bolar, eger gapdalynda bir çalaja kömegiň, diregiň bolsa, sag eliň, çep eliň bolsa, düşünýäňmi? Üns merkeziňi ana şoň üçin aýdylýan zat şol. Nämä gönükdirseň, mysal üçin aýdaly, ýene bir gowy mysalla. Aý näme gybat edilmeýän adam mamaý dogry dämi. Gybat edella bul. Hawa gybat edella.
Kimiň gybaty?
Adyny aýtma.
Ýok adamyň gybaty edilir saýda ýok. Ýok. Onda men ony diýmejek boldum da indi arasynda gulagyňa gelýärde gep gürrüňler aý Pälwan saňa eý diýdiler Pälwan saňa beý diýdiler. O sen pylanmyşyň pismidanmyşyň. Ondan kelläň şoňa berýäňä gidýärow kelläňow. Eý nem şeý diýäýdimkäne ne-hä oňa jaň edibilýäň. Ä sen maňa şeý diýdiňmi, pylan, pylan. Ýa ne bir birine aýdybilýäň, bu gürrüň ýaýrap gidäýmesin, pylan, pylan diýip. Düşýäňmi? Haw. Diýip, üçüň üýüp, kelläňem şony iş bilen seriň ýokdur. Bolýan zat ol, dogry. Dogry, bolýar. Şonýalykda üns bermeli däl. Üns merkeziňi şuňa berdiň, gitdigiň sen, Merdan, boldy. Dogry. Diňe işiňe bermeli.
Hawa, näme diýseler diýsinler, diňe işiňe bermeli. Käwagt bir ýere barýaň-a, nobata durmaly bolýaň. Hawa.
Onnoň görýäň welin bir otuz adam dagy dur. Hawa.
Seredýäň, şo wagt bu munça adam haçan diýner-ow, meň nobatym haçan ýeter-aý diýip, birneme etseň-ä, nerwniçilik etseň-ä, ýetmän geçýär. Hawa. Ýa-da, Aý, otuz adam-laý, derrew, häzir derrew, ýarym sagatda ýetýär diýýäň-ow, derrewem ýetýär, ýarym sagat. Gulagyňa-da naushnik dakýaň, ýutubdanam aýdalyny açýaň. Aýda ola.
Pälwan, ikiýüzlülik temasy jemgyýetde aktual meseleleriň biri. Hakyky. Ýöne ýaponyň aýtmagyna görä, adamlar ikiýüzli däl-de, üçýüzli bolýan eken. Oho. Birinji, adamlaryň köpçülige, jemgyýete görkezýän ýüzi. Tak. Hawa, ikinji,
ýakynlaryna, dost-ýarlaryna görkezýän ýüzi. A üçünji hiç kime görkezmeýän ýüzi. Ine ol adamyň hakyky özi. Sen indi ikiýüzlik temasynda näme aýdyp biljek?
Seret, ony iki görnüşde almaly bolýar Merdan. Birinjisi-de özümiz hem şeýle-de we hakykaty boýun alaly. Mysal üçin, köpüň öňüne çykaňda biz bir adam, Mysal üçin aýdaly, nä göreniň bilen gujaklaşyp bolanok-a. Ýaňky bir toýda, märekede bolsun, azajyk distansiýa saklamaly ýeri bolýar o zatlaryň. Sen hem gowy düşünýäň, men hem gowy düşünýän. Wakyr-şakyr bolaňoklar-a diýjek bolýan. Eý, brat-da, brat diýip ýöreňok-a göreniň bilen. Ýa bir diliňde žargonlary ulanyp, ýa bolmasa bir halanmaýan söz düzümlerini ulanyp, köpçülikde özüňi alyp barşyň gaty başgaçadyr, emma dostuň ýanynda-da başgaçadyr. Öz oglanjyklaň bolýar a bir günde günaşa görşüp gatnaşyp ýören adam. Olaň ýanyna başgaça. Öýüňde düýbünden başgaça. Men özüm-ä şoň ýaly. Köpçülikde bir azajygam bolsa agraklyk knopkaň ýakan bolýar. Çalaja-da bolsa edil men kän agras oglan-a däl, gülüp ýörün haçan görsem. öz dostlarymyň ýanyna diňe ýeňleklik klopkam ýakýan, dostuň ýanyna gülmän kimiň ýanyna gülýän? Gördüň-ä düýn özüň bolup ýörşümizi. Diňe wakyr-sakyr gülýär, haha-hihi, anekdot, ol-bul. Men oň ýaly ýeňles oglansyň öýdemok. Diýýän-ä, men şoň ýaly.
Düýn ýat adam ýok-da, özlerimiz-de diňe gülüp otyrys. Öýde polny agras. Hany sen öýe bar-da kakaň ýanyna gürläp gör, hanymlar we jenaplar, şaryp bolar-da. Diýjek bolýanym, şon ýaly. Ýöne seň ýaňky diýeniň, bul birinji tarap üçin düşündirdim. Bu birinji tarap, bolmaly tarap. Ikinji, Fonyna düşündirsek ol başgaça. Häsiýet tarapdan alsak. Häsiýet tarapdan nähili? Bileýän bizi gynandyrýan ýagdaý. Iki ýüzli oglandan bar, üç ýüzli oglanlarymyz bar. Kän duşup gördüm, gaty kän duşdum. Sanardan kän Merdan. Ýöne alaç ýok, gene erteki gün gören ýeriňde salam salam. Ýylgyrýaň, gülüşýäň, degişýäň. Bu aslynda nähilek bolýar? E, bir kärdeş bar. Men adyny aýdyp durmaýyn. Bir kärdeş bar. Menden öň başga bir kärdeşimiň ýanyna ýaňky alyp baryjylygy öwrenýärdi. Ondan soň meň ýanyma geldi. Şu günki ýaly ýadymdadyr, iki müň on altynjy ýyldy, özem Line-da ýazypdy birinji maňa. Ses ugradypdy. Agam salowmaleýkim. Şu goşgyny okaýşym boljakmy aýdyp bir goşgy okap ses ugradypdy maňa. Aý menem boljak eken. Hiç kim ýüz berenokdy Merdan. Şul oglana hiç kim ýüz berenokdy. Eger şo kärdeşimiň içinde ynsap bar bolsa şu gepleşigi görýän bolsa men özüne diýýänimi gaty gowy bilýändir häzir sebäbi men seň ýanyňda şu wagt hiç hili az agzan däldirin özi gaty gowy bilýändir şo özüne diýýänini aý bu maňa sesi ugratdy zat etdi ynha o döwürem näme bir tanalmaýanjy oglanjykda. Aý gel diýdim. Agam, ýanyňa baraýyn. Bileräk bir gatnaýyl toýa, ýanyňa gatna. Aý gel diýdim. Sesi guradan boldy. Ine men toýa alyp barýan pylan, filan diýip. Aý gel diýýän oglanjyk. Oglanjyk diýsem menden bir gaty kiçi çagada däl-le. Indi meň bir gylygym bar. Ýüregiňi beräýýäň-de göni merdan. Gowy oglan ylaýşy diýýäň-de, ýüregiňi berýäň, dostlaşýaň. Aý bu geldi bu, muny toýa alyp gidip başladym ýanym bilen. şow alyp gidip başladym. Bir oňa-muňa süýräp başladym bilýäňmi? Aý garaz, günde-gün aşa biledik. Gün agşam jaň edýärdi. Aý gün bolmasa gün aşa, gün aşa bolmasa bir üç-dört güne jaň edýärdi. Pällim nirdaý, öýde. Aý baraýyn-daý, aşakda çaý içeli-daý diýip, ondan podýezdiň öňüne çykýardyk, oturyp çaý içýärdik. Üç-dört güne jaň edýärdi. A bir gün nähilek boldy? Otyrdym bir kafeleň birinde iýip-içip, ýaňky geldi ýanyma ýene. Hä, ondan öň muň toýy boldy, toýunda aýak üstünde durdum, hyzmatda boldum. Bir manat pul almadym, bir dostuň-da, nähili pul aljakdyň, bolmana. Toýuna-da ýokdy, idilli adam. Idilli adam diýip bir şu wagtky görüşýän oglanlar ýokdy, hiçsi ýokdy, Merdan, ynan. Aýak üstünde durup hyzmat etdim men şuň toýunda. Edil öz jigim ýaly, doganym ýaly. Toý geçdi. Bu maňa jaň etdi, Agam nirde-aý pylanýa diýips otyryn, garaýyn aýalyňa. Eý, şu toý alyp barmasak bolanoklaý. Toýum ýok, toýum ýok, toýum ýok. Oňa diýdim, Dost, şeýle-şeýle, seň kemçilikleň şulardan ybarat. Şeýdip alyp bar, eýdip alyp bar, beýdip alyp bar. Sen öte ýeňles hereket edýäň toýda. Toýa obstoýatelstwa görä hereket et, pylan bol, pysmydan bol, öwretdim muňa. Garaz, polny öwretdim. Öz hünärimi berdim, Merdan. Onnoň telefonymda bir toýda geçirýän konkurslam bardy. Iki sany konkurs geçirip berdim. Şo wagty men her möwsümde çalyşyp durýan-da, her alty aýda konkursymy, şo wagt ulanyp ýören konkursymy berdim şol oglana. O şu adam ulanýar. Şo konkursda şu adam ulanýar şol oglan toýda. I şo konkursda-da meň sesim bar Merdan. Meň sesim bar. O soň onam gyzyň sesine çalşan bolupdyr. Studiýa gidip täzeden ýazypdyr. Onnoň bir gün geldi, Eý agam diýdi, Nä dost diýdi, Men-ä bir pylanyň ýanyna geçjek bolýan diýdi. Äý, dost diýdim, oňaryksyň diýdim, näme diýeýin. Oň ýanyna geçdi, oň ýanyna iki aý boldy, ondanam bir azajyk, çalaja bir meşhurlyk gazandy, oň ýanyndanam gaýtdy. Oň ýanyndan ýene bir ýerine geçdi. Hawa, ondan soň ýene bir ýerine geçdi. Men şu wagt şoň ýanyna. Diýjek bolýan, ine şoňa iki ýüzli diýilýär. Düşünýäňmi? We men oň geçeni üçin gynanamok, onda-munda gürleýän zatlary üçin gynanýaryn. Arkamdan gybat edýär. Aslynda men ony saklap bilmerin. Mysal üçin aýdaly, sen häzir meň işgärim bolsaň, elim dişleýän işgär, mysal üçin. Ol pälwan, men pylan edara geçjek, ol aýlygy köpräk berýär. Ol seň aýdaly, meňki IBM bolsa, sen Microsoft-a geçjek diýseň, men bar diýerin. Bolman, ol meşhur senden diýse. Bilýäňmi? Ýöne soňky gün sen ol edara baryp meň gepimi edip ýörseň nähilek boraý? A-how men saňa bir duz çörek iýmäni öwretdim-ä. Bir haýwan bolmasaň şoňa düşünmeli-ä. Düşünýäňmi? Ana şoňa gynanýan. Bir gün duza müň gün salam diýerler-ä. Hiç kim ýüz bermeýän wagty ýüz berdim, hiç kim bir elini uzatmaýan wagty elimi uzatdym. Billigimden öwretdim. Iň soňunda-da baryp ýene seň gepiňi edýär. Şoňa gynanýan men. Kimdigini bilip bilmersiň, Pälwan. Aýtmaýyn. Aýtmaýyn.
Aýtmaýyn. Goý içinde galsyn. Sebäbi näme üçin bilýäňmi? Uzaga gidenok. Pişigiň ýyndamlygy samanhana çenli. Düşýäňmi? Ol uzaga gitmeýär iýjem. Onda men ýaňkaýdan gürrüňim bardyr. Bundan öňki sorag, bilýäňmi? Üns merkezini şoňa berýäň-ä. Eý, sen hakda plan iýipdir, plan iýipdir, plan iýipdir. Gidýän on kelläň şoňa. Haw. Diňe işiňi et. Näme diýen bolýamyşyn diýäýdä. Aw, sen konkurslaňňy wagtlaň menden aldyň aw. Baryp meň bir müşderilemiň ýanyna görülýämişin, reklama babatda işle, işleşýän müşderilemiň ýanyna. Aý men pälwanyň hiç zadyna-da göwnüm ýetenok, plan edenok, byt-mydan edenok. Oň ýanynda özüni professional görkezmek üçin. Ol hem gülüp dur üstünden. Göwnüne ýetmeýän bolsa da şo konkursyny biziň toýumyzda etdiň. A ondan öň Pälwan edýärdi o konkursy diýip gülüp dur. Pälwanyň sesi bardy o konkursda. Şondan soň gidip şo sesi gyzyň sesine çalşypdyr. Ine. I şo diýen üçin hem şo meň müşderim bilen hem ýaňky toýa uçup gitdi. Saňa gelmäkä nirde işläpdir ol? Kimiň ýanynda? Başga bir diktoryň ýanynda. Kim ol?
Adyny aýtmaýyn. At berme.
Pälwan, dörejiligiňde kämilleşmegiň üçin kime minnetdar?
Özüme diýip diýen. Kime minnetdar bolaýyn? Kämilleşmek diýende professionalizme diýýänsiň-dä? Hawa. Başda dörüjilik däl, gel kärimde diýip alalysa. Döredemok-a. Dogrusyny dogry aýdaly men mende aktýorski pesim ýerda men şoň üçin waýyn kinoda düşübilemok. Ene dörejiligiň diýip alýanda sen. Işiň diýip alanda hawa.
Bolýa käriň diýäýeli. Ene aslynda dörejiligiň bolýa şolam. Iň birinji başlamda
fundamendime gaýybana kömek eden oglanlar bar. Mergen aga bardyr. Gaýybana. Ýaňky disk çöpledim diýdim-ä başda garyndaşlarymdan. Aýna restoranyň uly zalyna şo Mergen aga jikdirdi, şondan öwrendim. Indi zat diýip gürlemäne. Oň daşyndan aýal doganym, Keýik, türkmen dili we edebiýaty mugallymy. Soňam menden.
Soň senden.
Soň senden. Ýok, köp zat kärdeşlerimden gaty köp zat öwrendim. Emem şoumenlikde naparnik diýip alaly, Rustam diýip bir dostum bar, Rustam Hojaýew diýýärler. Munuň bilen gaty köp Sanardan köp toýda çykyş etdik. Men şundan köp zada öwrendim. Başga kim bar? Hemem neme bar? Toýa ýaňy aý näme? Toýa ýaňy başlanjy oglan-da, kim seni toýa tutsun Merdan? Dogry däl, her kimiň bir wow tutasy gelýär. Indi Gaýo aýdymçy. Gaýo. Gaty kän kömek edendir şul oglan. Kän toý äkidendir Anan Merdan gaty köp toý äkitdi şol oglan meni. Ondan baş Özüne toý gelende tamadan bar diýip. Görmän tamadan bar diýär. Edil bir bolýar edil wow diýerlik suwma berenok ýöne äkidýärdi şol oglan meni. Hmm. Özem nähili muň başy gyzykly. Biz möýünde bir restorana toýa bardyk. Ýaňky Gaýo bilen birinji duşuşygymyz şol. Biz Möýünde bir restoranyň toýy bardyk. Menem gök pijagym bardy, gara-da balagym bardy we ýeriň-gögüň arasynda diňe şo, şol toý eşigim bardy. Başga toý eşigim ýokdy entä. Öýlenemokdym-da sebäbi. Onnoň, i menem şeýdip gurlaýan. Häzir. Ýurdum Taňryň nazar salan diýary.

Ýaňky gürleýşim başgaçadyr-da onuň. Eý, näme üçin ýaňy gürläňde şeýdip gürläňog-aý diýdi. Edil şu gürleýşiň ýaly diýdi. Aý, an, endik bir aýbat diýip. Aý, muň bilen nomer alyşdyk, zat etdik. Menem nä, ýaňbaşdan höweslije oglan içine-daşyna girip barýandyryn-a. Aý, boldy, agşam öýe gel oturarys, çaý içeris. Aý, bolýar. Aý, şeýdip muň bilen gatnaşyp başladyk. Bulam maňa köpräk Comedy Club-y gör diýdi, köpräk Iwan Urgandy gör diýdi, garaz. Bolşumy üýtgetdim birazjyk, saçymy ýuwkaltdym. Ýogsam saçym men öň. Bu saçymy öňe darap bilýäňmi? Kel görkezmejek bolup. Öň saçyň bar-da seň. Wah!
Ýuwan seçegi ýaly saçym bar-da öňe. Hawa. Öýlenensoň düşdi gerek. Hawa.
Öýdäki. Ýa öýdäki. Gowudyr-a. Oň üçin düşmedi. Azajyk ýaramadym. Olam şo öýlenen wagtyma gabat geldi-laý. Ana ýagşam aldy-da, küdür-küdür saçly gyzjagaz-a. Onam bile geç, ýöne hakykatdan hem şu öýlenen wagtyma gabat geldi-de. Olam şu wideony paýlaşdy, ol şondan soň aý pälwan öýlenen soň saçy düşdi, saçy düşdi. Hawa, şoň ýaly. Ýaňky Gaýo minnetdar, dost. Gaýony dogry bellediň. Aslynda menem minnetdar Gaýo. Sebäbi ýigrimi birinji ýylda şu Aýdalyň täzeçe öwüşgin bilen çykmagynda Gaýoň maslahady bar. Şoň üçin Gaýo menem minnetdar. Ony çaltrak öýermeli.
Gaýo. Ony çaltrak öýermeli, nesip bolsa. Enşalla. Bir toýunda begenip tans etsek näme? Awa, umuman şon ýaly Merdan, esasy minnetdar adamym şolar. Gelnim hemişe ýanymda boldy. Gollady. Islendik, üstünlik gazanan erkegiň arkasynda bir zenan maşgala bardyr diýýär. Men özüm göz ýetirdim. Güýçli zenan maşgala.
Awa, güýçli zenan maşgala. Aý, näme görýäň-ä, öýe dörtden, bäşden bärde bardyňok gije. Hawa, bir gündiz ýatylýar, bir arkaýyn oturyp çaýlaşmana, didarlaşmana wagtymyzam ýok. Ýöne bilýär. Şo sen hak, halkyň adamsy, köpüň adamsy bir iş, alada düşünýär.
Pälwan, indi aktýorçylygyňy barlap göreli. Gel ikimiz aýdaly halypa-şägirtlik temasynda sögüşip göreli.
Seret Merdan, nähili o tema? Halypa şägirtlikden indi özümdädir üç dört sany şägirtlerim barda. O şägirt diýen bolýan. Sungada geleniňe dört bäş ýyl dämi sen eýýäm halypa çykdyňmy? Üstümden güljek bolýarmy? Ýa üstümden güljek bolamok. Muny hakykatdan seredeňde dört bäş ýyl dämi sen geleniňe? Seredam, gerek bolsa näbärim soň keseris welin. Şu temada kän adam bilen sögüşendirin ikimiz sögüşmällä gel sögüşmällä. Men sögüşjek bolamok ýöne hakykatdan näme şol. Men häzir ýo seret birinjiden a şuny ýaly güljek temaňy sorama brat menden. Men aslynda güljek bolamok. Ýo şu temany aslynda sen bilýäňä şu wagt men halypa däldigimok. Näme gatan bolýaňy.
Gatamok how agam gatamok ýöne bolýamy şu bolşuň seň. Eger bara üstümden güljek bolsaň çagyrma şuny ýaly gepleşige. Seň häzir döredýän zatlaň meňkiden üýtgeşikmi. Bolýar. Men saňa ýok, ýok, diýýänmi? Bir minut, bir minut bölme Merdan. Gitdiňä Alla ýa. Ýok, sen meni ýerinden ýetibem bilmeýäň. Men ýetem ogam sen ýerinden, brat. Alla ýa içinde iki sany goşgy kaldy. Aýdeli, näme, näme? Üýtgeşikmi, näme? Eger bar. Men saňa üýtgeşik diýýänmi?
Bolýar, men aslynda da geljek ýaly şu gepleşige bilýäňmi? Men saňa gugur PR edip berýän, brat. Bolýar, dogry, dogryny aýtsaň. Näçe gezek jaň etdiň gepleşige geljek bolup? Owa çak etdiňmi? Aktörski boljak baý. Bäşlik.
Dawam edin. Özüň näçe ýere çak etdiň geljekdi.
Nätdi? Şakala.
Ey, Ynana aýmaň, muny alat ýokdur. Ýok. Degiş ýatlaý. Ni, seň düşünjäň nähili halypa-şägirtlik meselesinde? Halypa-şägirt diýemde, seret. Halypa diýilýän adam, meň düşünişimçe, belki, ýalňyş jogap berýänem bolup bilerin, Merdan. Özi bir ýol döreden adama halypa diýip düşünilýär, meň düşünişimçe. Bir ýol döredip, şony öwreden adama halypa diýilýär. Şägirden näme şoň okuwçysy bolýar-da, düşünýäňmi? Biz entäk özümize bir ýol döretmedik ýa bolmasa, Bir ýol açmadyk, hawa, belli bir derejede birki sanjak ýaňky öwredýänje jigilerimiz bardyr. Olara öz bilenjämizi öwredýäris. Gelýärler, öwret diýýärler, nädibem ýaňky öwredýäs. Men şoň üçin hiç wagtam özüme halypa diýdiremokdyryn. Pälwan diýdirýän bolany. Ine şuny ýaly. Halypa bolmak üçin sen bir ýol açmaly. Ine agam. Ýöne meň pikirimçä bara tapawudy ýok sen ýol goý, goýma. Sen sen birine Hünär öwredýäňmi? Şolam şol hünärden ussat bolup çykýarmy? Diýmek, sen şoň halypasy. Bolup biler, bolup biler. Men ýaňy başda-da diýdim, belki ýalňyş jogap berip bilerin diýip. Sebäbi ýaňky aýdyşyň ýaly, ol ýalan gürrüň däldi aslynda. Bilgeşleýin oýun etdik welin, girenime bäş ýyl boldy-la bu sfera. Ynha, men bu babatda akyl satyp otursam. Ýöne belki bäş ýylyň içinde-de sen halypa çykyp bilersiň. Belki, belki. Ýöne ýaňky aýdanymy, bilenjämizi öwredýäs. Okuwçylam bar, iki-üç sanjak. Öwretdik, eýýäm tüweleme halkyň içinde tanalyp ýör. Gurban bar, mysal üçin. Ondan ýene iki sanagy bar, olaryň adyny aýdasym gelenok welin, reklama etmäýin diýýän-de. Ýene biri bar, Mähri diýip, täze okuwçym bar. Ol indi-indi şu wagt, ol hem skripka saz çalýar, hem alyp baryjy. Indi boldugyndan şeý edip ýörün. Tüweleme.
Dowam et. Dowam edýän. Aýdaly dowam edýär. Aýdalyda ýene bir täze rubrika Biz ikimiz haýsam bolsa aýdymçylara öýkünmeli, öýkünjek bolmaly. Tona-da girip bilmeris belki, tonuň gapdalyndan aýlanmagymyz mümkin. Ýöne onda-da häsiýetçik bermeli, şolara öýkünjek bolmaly. Özüni alyp barşy, özüni alyp barşy ýa sesinde tapawudy ýok. belli bir ýyldyzlara öýkünjek bolmaly. Şoň üçin hem rubrikanyň ady Öýkün. Başladykmy? Başladyk.
Birinji men beraýyn onda. Näme sen myhman men saňa Ýok, myhman ataňdan bolýar ýa. Aý bolýar.
Türkmenistanyň halk bagşysy Leýla Şadyrdyýewa. Arzym saňa aýdybilmen Yşk ýakyp ýandyrdy meni Yşk ýakyp ýandyrdy meni. Janym eý, janym. Diňleýäňä çalada?
Daş, indiki menä. Görnükli ýyldyz aýdymçymyz Bego. Begojan. Hä, Bego. Hä. Daş, bolýar. Dana ýüzüm serýozny etmeli bolýan. Ha, näli bolmaly bolýar? Dolan seni ýarym. Aly ala janym. Ýaşabilmerin sensiz ýarym.
Ine bu bego.
Aha. Tak tak tak tak tak kimma kimma kimma. Iň gowy görüp diňleýän halypalarymyzyň biri Döwran Saparow. Döwran Saparow. Döwran Saparow. Näne Pälwanjyk näme gülýäňo? Ýaglygyň köýnegin gymmadym geýýän, Ýüzügiň monjugyn lälem gyzylyny geýýän. Saýlap ýigitleri, aý çykdym-a. Gül ýaly, gül ýaly. Tak, indiki maňa. Tak, saňa, saňa, saňa. Maro. Maro, maro. A, bolýa, garaşýardyr. Wah, oň üçin açki gerek. Açkim bar-a meniň onda. Açkim bar aýamda. Şony aýtjak bolýan-da. Ene açkim dakýas. Maro bolmak üçin klipde hökman açki dakynmaly. Aha.
I Maroň garaýşy bar. Özüň şeýleräk oturýaň. Aha. I şeýle. Seň üçin böwün bolar başga Eger söýýän diýseň başda Aşyk magşuk lar sataşsa Dolar bu dün ýä maşga Diňe saňa
Mara daş Boljak Akla dagy gaty görme bro Gaty görme Merdandandyr emme daş Ooh. Bale. Halypa, gaty görmez diýip umyt edýän Annuş Myratdurdyýew. Annuş Myratdurdyýew.
Aha. Iň gowy görýän aýdymçylarymyň biri. Dawa. Annuş aga, öýküni bilmesem bagyşla. Aha. Ýöne seni gaty gowy görüp diňleýän. Köpetdagymyň arçman owasy,

Seniň özüň tül. Sag bol brat, spasiba. Minnetdar. Aý Salar aga.
Aý erbet. Ýetenok bolýa.
Ýetenok ýöne onda-da.
Indi.
Merdan Kakageldiýew. Oho.
Ana ýüzüm üýtgetmeli bolýan-a. Näli?
Merdan Kakageldiýew bolmak üçin agrasrak, agrasrak bolmaly-da.
Birinji Gabaňy çişirmeli, Newşteýn. Olam nähili, ine, gözüň şeýdýä, bir gezek. Dur-da! Hany? Ine, şeýdýäň.
Merdan çaplaly öwmeli. Aýdym aýdyp beraýynmy? Näliýär? Nalýan, nalýa dilbar. Nalýa. Ýeten ola indi. Indi primerni meňzedi şu wagt. Hopaý, gyrada. Aýdýa.
E Merdan jan gaty görme bra. Öýkünmek dur be. Saňa

Arsy bolaý.
Arsymy?
Arsy. Arsy.
DJ Arsy.
DJ Arsy bolmak üçin birinjiden Arsyňky ýaly energiýaň bolmaly Arsen ýok. Men hemişe saňa Tok maşyn diýýän toýda gurulýan-a. Hanymlar we jenaplar bu gün dabaranyň hyzmatynda Tok maşyn, Energizer, Arsy, Magregor diýip gygyrýar.

Diňe öňe.
Daşmy?
Daş. Gaty gowy. Hawa men birine öýkünip bilmedim, Selbä öýkünip bilmedim. Olam ne повторимый Selbet Wakylyşew a. Selbiň sesine ýetip bolanok diýen sag bol. Elbetde. Gyzykly gepleşik eken Myrat. Spasibo. Hawa. Seň özüňe sag bol. Minnetdar. Hawa, janyň sag bolsun.
Işiňde üstünlik arzuw edýän. Mundan beýlägem başyna baran işiň ugruna bolsun. Sag bol. Ildeşlerimizi toý dabaralarynda hemişe begendirip dur. Minnetdar.
Çagyryňyz sag bol Merdan agam. Şu ýaňky aýdalyň aslynda birinji sanynda halypalar zatlar gelip başlady-a men şondan bärem sypdyrman görüp gelýän şu gepleşigi. Minnetdar. Saňa hemme işleňde ähli proýektleňde diňe üstünlikleň ýar bolmagyny arzuw edýän we goý her bir tomaşaçymyzyň her bir şu wideony görýän mähriban ildeşimiziň başy dik bolsun maşgala sag diri bolsun.

Näme gatam bolýaň? Gatamok how agam, gatamok ýöne bolýamy şu bolşuň seň. Eger bara üstümden güljek bolsaň çagyrma şuny ýaly gepleşige. Düşýäňmi? Aýa üstümi atalap dursuň.
Men gatamok.
Bolýa näme gatan bolýaň aý?
Aktýor çykarýa çelik agam. Dawam edin. Aý ne diýýän agam. Aý ne diýýän. Näme gatan bolýaňy? Gatan bolamok agam, bolýam seň şu bolşuň şu wagt. Biriniň Men wara üýtgeşik seret zat brat, diýdim ýok, we- sen üýtgeşik zat Ondan diýemok. beter zatlaram göterýäň we Näme gülýäň? Näme gatan bolýaňy? Gatan bolamok.
Gep gatamakda däl, men seň üstüňden gülýänim ýa seň dörejiligiň menden üýtgeşikmi Merdan?

Boljak baý bäşlikmi? Özüň näçe gezek jaň etdiň geljekmi? Nätdi?
Şakala.
Aktýorskiý boljak baý ýa. Men özümem aktýorskiý gutararyn. Daş tarap bolýa. Çyndyr öýdäýdim ägo. Aktýorskiý molýum barlak görsün diýdim de. Sag bol.